Şu günki gürrüň etjek kinomyz dostlar Lal Sing Çadda. Şu kinoň içinde gülkem ba, drama-da ba, melodrama-da ba, arkaýyn maşgalaňyz, çagalaryňyz bilen görüp bilýäňiz. Originalyny, amerikanskasyny men maslahat berip bilmen, maşgalaňyz, çagalaryňyzy görüň diýip, sebäbi o taýda azajyk gödegräk geçýän ýerleri bar. Bärde welin örän ýumşadylan, türkmen auditoriýa üçin tüýs gabat gelýär. Hemem näme üçin şuny görüň diýýän, maşgala temasynda, onsoň özüňe bolan ynam barada köp zat aýtýarlar şu kinoda. Hasam şu ýaş çatynjalar zatlar görseler-de, intek ömür ýatyr-da öňlerinde. Şoň üstünde şony diňleseler, gowy, dogry, dürs görüp bilseler, köp zat düşünerler. Aýtjak bolýanym, Şu maşgalada ýaşlykda çagajyklaň öňünde edilýän goh, galmagal ýa-da birek-birek bilen özüň alyp barşyň şolarda goýýan trawmasy barada aýtýarda men bir ýerini belläp geçeýin. Baş gahrymany bir oglanjyk bar. Oňam klasdaşy, dosty bir gyzjagaş bar. Şol gyzjagaz her gün okuwdan indi öýlerine gitmeli bolanda gidesi gelenok. Azajyk eglenäýeli, bagyň üstünde oturyp görýärler, eýle-de güýmenýärler, garaz öýüne gidesi gelenok. Bir günem bul oglanjyk okuwa gelenok ol gyz welin buň üstünden barýa. Barýa welin bula jaýyň daşynda otyr titräp çagajyk aglap öýüň içindede ejesi bile kakasy uruşýalar hasam kakasy ejesini urup azar berýada pul tap pul tap diýip şu içgi üçin keýp üçin olam ýok diýýa ýokda pul Onsoň ýaňky gyzjagaç dileýärdi, Allajan meni bir pullet, Allajan meni bir pullet diýýä. Hem gülkünç hemem gynaçly-la. Onsoň beýleki ýanyndaky dosty oglanjygym, Allajan pylanyny pullet, Allajan pylanyny pullet diýýä. Indi gep näme barada gitýä? Ýaňkyja çaga şol mesele pulladyr öýtýä. Ejemiň puly bar bolanda kakama berse şular ýaly goh galmagal döremeýär diýip. Aslynda oň gep pulla dälde, şol kakasynyň zaýalygynda, erbet adamlygynda. Onsoň şu çagada trawma galýar-a, ömür boýy şul şodur öýtýär. Şu gyz iýtjek, biýtjek, diňe pully boljak bolup, özünem zaýalaýar, ýaramaz ýollara-da azaşýar. Gara, şol ýaly iň soňunda düşünip galýar-da. Şu zatlar barada gürrüň edilýär, dostlar. Görüp otyrkaňyz bilersiňiz. Käbiriňiz, Wah, meňem maşgalamda bolup geçipdi, meňem ýaşlygymda diýmegiňizem ahmal. Şonuň üçin, dostlar, menden maslahat.

Hemem şul baş gahrymanyň örän sadalygy barada aýdyp geçilýär-dä dostlar. Örän sada oglan, ýöne şol durmuş şony gowy-gowy adamlara sataşdyryp ýa-da şoň bir öwrümlerden geçip uly-uly ýerlerik barşyna köp kişi haýran galýar-da. Ýöne aýdyljak bolýan zat, şul hemişe-de hakykat dostlar. Köpbilmiş adamlar, köpbilmişdireýän adamlar kän ýol almaýar. Şol dogry zat. Käwagt birine seredýäňä, meselem, şol örän gowy aýtýar, näme üçin şul oglan örän gowy aýtýar welin, şunda süýreg ýok diýýäňde, kömek edesiň gelip, meselem, çagyrýaň ýanyňa, gürleşip otyrsyň welin, ýaňky özüniňçe itdirýär-de, artykmaç köpbilmişdiräp, meselem, Aý, maňa pylanam kömek etjek bolar, men ýok diýdim, ýa pylan ýerde, pylan zat etdim, aýtmadym, eýle-beýle. Sen kömege mätäçkäň, sadalygy elden gidirmeli däl. Hakyky köp bilýän bolsaň, hakyky köp bilýän bolsaň, sen mätäç bolmaýaň başga birine. Ýöne mätäçkäň şony hökman ýallaklama, ýalbarma, ýöne bolşuň ýaly bol. Adamy aldajak bolma. Biri saňa kömek edip otyrka, saňa on esse geljek bolup otyrka, şular ýaly melç zat üçin aldama hiç kimi. Bolmalysy ýaly bol. O saňa gönümel biydip aydanok yöne düşündirjek bolunyan zatlar şuň üstünden getiryan. Gara şolar yaly dostlar. Görüň serediň bir zat aydayyn şu kino kinoteatrda pul gazanyp bilmedi batdy. Sebabi action yok kino uzak sallamly sallamly sallamly bolup gidip barya şoň üçin halis boş wagtynyz arkaynçylykda serediň. TikTok göresiňiz gelmeýän wagty meselem ýa ýüregiňi ýaryp barýan action seredesiňiz gelmese kelläm dynç alsynlaý diýseňiz görüň. Gara şeýleräk janyňyz sag bolsun görüşeris. Şu wagt özüňe şeýle pikir gelýärmi? Şol obada Aşgabada-da kä ýarym gelip şeýdip giden oglan indi welin Türkmenistanyň bir abraýy bolup dursuň. Şo nähili garaýaň? Men ete